Бигрәк матур җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Ә уятабыз, көлдерәбез, уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Хо!
Бер бер бер ике бер ике өч ишетеләме мин? Ишетер әлбәттә хәерле иртәләр. Милләт, сәлам, сәлам барыгызга да әрсезләр. Дөрестән дә Ә сез без Хәерле иртәләр. Әйе.
Шуннан да менә э, дөресен генә әйткәндә, егетләр, әзрәк дулкынланам. Сездә бармы дулкынлану? Әлбәттә, әзрәк кенә бар.
Бу безнең инде беренче эфир, беренче дебют дип атарга да мөмкиндер. Э, әйдә танышып китик әле, кемнәр соң безнең микрофон артында, гомумән, э, нинди әрсез егетләр икән бу Мин. Мин, мин дигән кеше ул безнең эстрадабызның популяр артисты. Менә шулай дип ул үзен шулай дип уйлый.
Әрсез җегет блогерда булып карады инде, стендаперда булып карады, гомумән шын шын иҗат, иҗат белән ташып тора торган кеше Рамил Закиров. Мин буламы, әйе. Э, минем коллегам мин әйдә сине нитим инде теге тәкъдим итим инде минем коллегам э, җырчы э, попричесында түгел ә менә юмор өлкәсендә стендап өлкәсендә ул үзе квнчик үзе алып баручы менә хәзер инде ниһаять татар радиосының алып баручысы казан лигасы квн э, нинең теге казан лигасының җитәкчесе оештыручысы Фаил Баязитов. Баш иеп Алкышлар, куйдым. алкышлар монда, алкышлар булырга тиеш. Алкышларым.
Әйе. Алкышларым һәм э, безнең белән шулай ук э, юмор белән әй син дип кенә аралаша торган җегет. Э, Ул да булса шулай ук стендапер, КВНщик, аннары соң э, әле күптән түгел генә ТНТда э, Лига городов проектында катнашкан җегетебез Рамис Давыдов. Рәхмәт. Э, импровизатор әле шулай ук.
Рәхмәт, э, рәхмәт. Нигә миңа кул чапмыйсыз? Син ишетмисең, әйме, менә безне меңләгән, миллионлаган кешеләр тыңлый, алар барсы да сиңа хәзер кул чаба. Э, әйе, рульда барганда кул чаба күрмәгез, рульне калдырмагыз. Әйе.
Аны сөйләп укыйм.
Әйе, без инде әрсез без дип аталдык, аңлатырга кирәктер, әйме, нигә без әрсез икән? Әйе, фаил, аңлат әле, ни өчен әрсез? Аңлатыйк әле. Аңлатыйк әле.
Әрсез без Монда инде без сүзе дә ике мәгънә, ягъни без ул без, әйме, без ул һәм без капчыкта ятмый. Ай, анысы да бар.
Нигә әрсез? Чөнки инде без гомумән татар радиосында менә бераз гына яңа формат алып килергә булдык. Бер төрле мәзәкләр, теге очлы-очлы мәзәкләр үткән үт. Әле ул төрттерә дә ала бит. Шуңа күрә әрсез без. Гомумән әйткәндә, Ә без үзебезне әрсез ди алабызмы? Әйтә алабыз. Миңа калса, менә мин әрсез. Ә, менә әйтеп үттегез бит, мин популяр, татар эстрадасының популяр артисты дип уйлыйм үзем турыда. Менә бу әрсезлекме? Әрсезлек. Ә менә беләсегез килсә, әле мин социаль челтәрләремдә дә әле менә э, бүген менә мин татар радиосының эфирын алып барам, әйме? Ә кичә мин инде өстәп куйдым татар радиосы диджее дип. Менә, әрсезме мин, әрсез? Әрсез. Әрсезлек ул икенче бәхет дип әйтәләр бит инде. Әйе, урыслар әйтмешли менә, нагло второе счастье диләр бит. Минем уйлавымча дөрестән дә шулай ул. Менә безнең арабызда мин уйлавымча иң әрсезе ул Фаил. Чөнки без менә Рамил белән басып эшлибез, ул килү белән сразу утырды да, урынында менә утыра хаман. Ансы әрсез түгел, ансы симез дип атала аны шуңа.
Менә мин тоже әрсез. Менә Рамил берәр нәрсә сөйли башла әле. Менә Рамил кичә Мин менә кичә
Менә, Кичә әйтәм бит, хатын- менә мин любой момент кеше сөйләгәндә сүз кыстырып сразу бүлдерәм. Әрсез, Әрсез. Гомумән, Язымызда- әйе, э, без инде тамашачылар гына мөрәҗәгать, тыңлаучылар гына мөрәҗәгать итәсе килә. Кемнәр алар әрсезләр? Әрсез кешеләр кемнер? Язып җибәрегез әле гомумән. Миңа калса менә э, иң әрсез кеше менә без инде мактанып тор- утырабыз монда. Мин әрсез, э, фәлән тегән әрсез дип инде. Э, Иң әрсез кешеләр миңа калса алар ну, авылдагы почтальоннар. Нишләп?
Ну, алар бит квитанция алып керәләр, дигән, теге 5-6 чашка чәен эчеп, ашап, эчеп, бөтен теге хәлләр бөтен яңалык, бөтен яңалыкларны җыеп чыгып китәләр, менә алар әрсез кешеләр. Ә, әле былай дик әле, әйдәк әле менә татар эстрадасында иң әрсез артист нинди артист микән ул? Ну, иң беренче булып уйга килә инде ул, әлбәттә, кем? Безнең танылган мишәр егетебез. Кем? Ә, ә, Рәфис Калимуллин. Рәфис Калимуллин. Әйе, Әйе, языңыз да. Әрсез артист. Ничек кем икән? Менә ничек уйлыйсыз? Яра без үзегез үзебезнең фикерем фикеребезне бераз соңрак әйтербез, әй бит. Әйе, бәлки язып та җибәрерләр, э, кем кем ул иң әрсез артист, я булмаса тормышта иң әрсез кешенең кем икәнлеген. Ә, тормышта менә әрсезлек э, кирәк микән? Менә әйдәгез шуның турында сөйләшеп алыйк әле. Миңа калса әрсезлек тормышта кирәктер ул. Чөнки менә бәләкәй чактан Әнием дә миңа әйтә, менә күп менә күп кенә кешеләр дә әйтәләр, әрсезлек кирәк, әрсез булырга кирәк бу тормышта. Бу тормышта әрсез булмасаң, э, югары үрләргә менеп булмый дип. Әлбәттә, әлбәттә. Баш өстеннән йөрергә кирәк, әрсез булырга кирәк. Менә ничек дип уйлыйсыз? Минем уйламча дөп дөрес сүз әйтә, әрсез кирәк. Менә э, баш астыннан йөрү дигәндә, менә без дә бит әрсез. Безне менә монда чакыручы кеше булмады, без Татар радиосына. Үзебез килеп, аяк белән тибеп ачып ишекне менә кереп утырдык та менә инде хәзер алып барабыз яңа тапшыру. Әйе, менә монда сразу сиңа шелтә килеп иреште әле. Рамус. Кеше сүзен э, бүлергә әрсезлек түгел. Тәртипсезлек.
Ансара бар инде, әрсез кешеләрдә әзрәк тәртипсезлек бар бит Без инде. әле ул. почмакка бастырдык, яме?
Әйе, ул почмакта алып бара. Өстәлнең почмагында утырам, әй. Басып торам. Әйе, әрсез Языгыз, языгыз, без э, һәрбер хатларны... Ага, менә монда язганнар. Мин әрсез, әбри кая, кызлар кая дигән. Алар Моны әб...
әбри яза. Әбри? Әбри, әбри, әбри, әбри, безне белә. Әбри дә бездә икән. Әбри, әбри ул радиодан бер кайчан да китми, ул һәр вакытта да монда. Әбри бит ул теге фантастический четверкадагы теге комнан барлыкка килә торган не бар бит инде бер төрле. Әйе.
Герой дип әйтәм мин дә. Просто Татар... аның комымы да күп коелган, шул комда барлыкка килә любой момент. Татар радиосының сакчысы ул, сакчысы. Ярый, э, җәмәгать Менә танышып та үтик ахыры сәйме, вроде бик бик күңелле генә бара. Инде бераз гына э, җырлар тыңлап алырга тәкъдим итәбез. Янәдән, янәдән э, сезнең белән булырбыз без. Әрсез без. Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Почему ты
Бигрәк матур җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Ә уятабыз, көлдерәбез, уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Әрсезләр биредә, янәдән сәламлибез сезне без, әрсез без җегетләре. Әйе, әрсезлек Ә сезнең Җегетләре. турында сөйләшкән идек, әйе. э, Әле э, әрсез уеннар да әзерләп куйдык сезгә. Бүген Әйе, инде бу әрсез уеннар да бик күп бүләкләр. булыр. Әрсез бүләкләр дә бик күп. Шуңа күрә э, беренче уенга кер генә керешсәк була торгандыр, әйме? Әйе, Әйе. нинди шо- шартлары нинди? Шортлары бик тә гади, бик э, кызыклы уен тәкъдим итәбез. Радио театр дип аталачак. Әйе, радио Мондый хәлнең әле Булганы юк. Дебют Юк, юк. радиода беренче тапкыр узадыр дип уйлыйм мин мондый уенны. Монда нирәк әйтергә кирәк? Мондый хәлнең әле булганы юк иде. Шулай рәхмәт. Фотога. Шулаймы, Фаил? Эх, та шулай.
Әйе, радиотеатр. Э, Ягъни, ягъни без инде э, импровизацион театр ясыйсы килә биредә. Э, Ничегрәк эшлибез? Безгә аның өчен шалтыратучы кирәк. Әйе, әлбәттә, иң э, мөһиме шалтыратучы кирәк. Әйе, шалтыратучы безнең э, суфлер ролендәрәк булыр, ягъни без инде э, алабыз менә Рәмис һәм Рамил безнең рольләрдә булыр, ә инде безнең шалтыратучыбыз аларга инде кирәк, ну, без аларга мөрәҗәгать иткән вакытта, кирәкле вакытта сүзләр белән, җөмләләр белән, уйлар, фикерләр белән ярдәм итер. Сәбәп белән. Сәбәп белән, әйе. Ә ниндирәк, ниндирәк рәвеш, ниндирәк ситуация булыр икән соң безнең рамил әйе рамил э, булачак э, начальник директормы әйме һәм э, директордан отгул сорарга ял сорарга керә рәмис әйе мин инде гомумән ун ел буе заводта эшләгән кеше беләм нәрсә икәнен инде теге опыт бар дигәндәй Ә мин гомумән эшләмәгән кеше, шуңа күрә мин дә начальник роленә туры киләм бугай, әйме? Һәм егетләр, кызлар, менә Әйе, э, аңлатып бетерим инде.
Менә шушы Рәмис керә. Рәмис инде ой буе былай да алдап нитеп яллар, нинди яллар, нинди отгуллар бар, бөтенесен алып бетергән. Ләкин менә иртәгә аның балыкка барасы бар дуслары белән. Инде ниндидер сәбәпләр уйлап табырга, ул нинди сәбәпләр уйлап табырга белми, э, нәрсәләр дип алдырырга белми. Безнең инде шалтыратучыбыз аңарга ярдәм итәргә тиеш булачак. Э, Бармы безнең э, таныучылар арасында кем инде Оста бу эштә теге. Әйе, без инде менә теге театр формасында уйнап күрсәтәчәкбез. Хәзер инде актерлар буларак инде теге мин эш кешесе булам, син инде теге начальник буласың. Синең яныңа керәм дә шул момент миңа сразу булышырга ярдәм кирәк. Әйе, әйе.
Әйтәсе килә, уйнап күрсәтәбез дигән ул э, чын хәл. Әйе, Э, без үзебезнең эфирны видеога да төшерәбез без аны полоском э, не вконтакте вконтактеда без полоском э, битенә урнаштырабыз әлеге эфирны шуңа күрә безнең йөзләрне күреп мен ничек уйналганын күрә алачаксыз әйе шалтыратыгыз безгә яме Әйе, ә әрсезләр, менә гомумән әйткәндә, бу бит инде әрсезлек бит. Сәбәп уйлап табып, каядыр балыкка китү. Әрсезлек бит, әрсезлек. Гомумән әйткәндә, менә әрсезләр бит инде ул, миңа калса, менә әрсезләр ул, менә Иртә бит инде безнең бөкеләр бик күп, әмма икенче полосадан менә борыла торган кешеләр. Менә алар һәр вакытта да минем ачуны чыгара инде. Дөньядагы иң менә каты ачуны чыгара торган кешеләр шул шул алар менә. Теге обочина буйлап йөрүчеләр. Ну кайсы бер вакытта була теге КАМАЗлар обочинаны каплап куялар да, менә ул кешеләрне яратам инде машина узал, узармаслык итеп. Карагыз әле, без бит шалтыратсыннар дип әйттек тә, номерны әйтмәдек. Бигрәк күңелле килеп чыкты. Әйдәгез әле шалтыратыгыз 205 100 һәм 5 номер буенча көтәбез сездән шалтыратулар. Ә, әйе, әрсезләр буенча сүзне дәвам иткәндә, гафу итегез, бүлдердем. Әйе, тагын әрсезләр ул беләсезме, менә мин уйладым, уйладым да менә шундый фикергә килдем. Әрсезләр ул менә кассада басып торасың кибеттә, әйбит. Чират җыела һәм инде кассир икенче кассаны ача һәм менә менә чиратта иң соңгы булып торган кеше шул ачылган кассага барып иң беренче булып баса, менә ул әрсез. Әрсез ул беләсезме кем? Ә, Менә иптәш егетен синнән әҗәткә акча алды. Аннан соң берничә көннән тагын шылтырата, тагын әшәке акча сорый. Менә бу менә бу шулай ук әрсезлек. Менә минем уйлавымча, әрсез кешеләр ул тагын да кыш көне менә быел бит инде бигрәк тә кар күп булды. Син тырыша-тырыша теге машина куер өчен урын чистартасың, чистартып кына бетерәсең, и шул арада берәрсе килеп баса сразу синең урыныңа. Менә әрсез кешеләр. Ул әрсез түгел, ансы аның Кәҗә була инде. Ну, алай дип әйтсәң дә була. Анысы да йомшак сүз төсле әле. Аннан соң миндә тагын бер вариант бар. Әрсез, әрсез ул э, беләсеңме теге яшь вакытта кызы белән э, ресторанда утыра да, кызына такси чакыра, аннан соң таксида барганда таксины картадан наличкага күчерә. Ул әрсез.
Без әрсезлек. Әйе, безне шалтыратучы бар. Исәнмесез? Алло, исәнмесез, хәерле иртәләр. Хәерле иртәләр. Ничек сезнең хәлләрегез? Кайдан, кайдан чыктыгыз? Ой, әйбәт, әйбәт. Болай булгач сез э, отмазкалар бик яхшы беләсездер дип уйлыйбыз, безгә ярдәм итә алырсыз дип уйлыйм. Э, әзермесең, әзермесең спектакльдә катнашырга? Әйдәгез алайсаң, э, эшләп карыйк, уйнап карыйк. Хәзер тагын бер кат шартларны аңлатып китәм. Э, безнең инде радио, театр. Безнең э, бер начальник Рамил, аның эшчесе инде Рәмис ял сарарга керә, ләкин инде ул бу айны әллә ничә, әллә ничә отгуллар алып бетерде. Аның инде үләп чыгардай сәбәпләре калмады. Һәм менә Рәмис Иртәгә иптәшләре белән балыкка барырга дип сорап кергәч, сәбәпләре булмагач, сезгә мөрәҗәгать итәчәк. Сез инде берәр нәрсә уйлап табып бирерсез инде, яме? Зинһар. Әйдәгез, эшләп карыйбызмы? Әйдәгез.
Эй, әрсезләр килә!
Радиотеатр.
Тук-тук-тук-тук-тук. Ай, яке манда.
Рамил Шамилевич, сән керсәм ярыйма?
Кер инде, кер, кер, тагын син инде, тагын син, Рәмис, Рәмис, күпме керергә була инде минем кабинетка, ә? Э, Рамил Шамилевич, гафу итегез инде, бер ни, теге, нәрсә дип әйтим, югалып та калдым инде хәзер теге. Иртәгә эштән җибәрә алмассызмы икән? Бик теге күп эшләрем бар иде иртәгә. Менә Ну, Рәмис, ну, Рәмис, ничек була инде ул алай? Син аена инде 57 тапкыр отгул сорыйсың. Ничек инде, ну, нәрсә вот, белмим мин, минем кабинетка керүче ул иң еш керүчеләр арасында ул син һәм минем хатын. Белмим инде, мин нәрсә булды инде тагын бүген? Э, Данил абый, менә монда хәзер сезнең миңа теге булышуыгыз кирәк, ярдәмегез. Нәрсә дип әйтергә кирәк, нинди сәбәп? Әнием хәтта суга ашыгып китми иде. Бәрәңге бакчасында кыртлар күршегә күчә башлады, суларны абулый торган икән. Рамил Шамилевич, бәрәңге бакчасын корт баса башлаган, шуны агулысы бар иде. Менә бик мөһим эш инде. Җибәрә алмассыз микән иртәгә менә үзегез аңлыйсыз инде. Сез дә бит бәрәңгене бик күп ашыйсыз. Юк, ашавын ашыйбыз да. Син бит миңа үзең былтыр әйткән идең, бәрәңгене бетердек, булды аны хәзер кибеттән сатып алырга уңайрак дип. Нинди бәрәңге агулау инде ул? Ну, кибеттән алган бәрәңгене корт ашамыймыни аны? Шуны ашый дим бит инде менә шул кибеттән алган бәрәңгене Яңа корт. төрле кортлар барлыкка килгәнмени хәзер? Йә, йә.
О, моның турыда моның нитергә кирәк әле. Эш планына кертергә кирәк моны. Кирәк булса сезгә дә бирәм микән?
Кирәк булса сезгә дә бирәм. Бәрәңгене бик күп алдым кибеттән, әйе. Корт ашаган бәрәңгенеме?
Менә э, җибәрмәсәгез, корт ашап бетерсә, аннары сезгә бирә алмыйм бәрәңгене. Кортымда бирәм, кирәк булса, стенкага куерсыз диге. Менә кирәк булса, кортын да бирәм сезгә, стенкага куерсыз. Шундый матур кортлар алар. Рәмис, син митәсең инде, сөйләшә беләсең инде син. Майлый, җайлый беләсең инде син. Менә эш сезоны икәнен беләсең, эш күплеген беләсең. Ну, миндә инде авыл кешесе булгач, нәрсә эшләтим инде? Ну, ярар барырсың инде. Ну, От, отгулың неоплачиваемый була. Ну, не оплачиваем. За свой счет. Ну, соң инде әз генә өстәсәгез була бит инде. Ярар.
Аның агуы да байтак тора бит. Ярар, ярар, ярар.
Булды, сөйләштек. Алай булгач, иртәгә, э, ну, иртәгә отгул, берсекөнгә

Сизелә, сизелә. Бәрәңге кортларын менә теге бүләкә, ансын да бүләкә бирәм дигән, ансы менә гел күңелгә ятты инде. Әйе, бүләгебез дә бар. Э, ике чакыру билеты ул Киномакска. Билетлар сезнеке. Бәлки берәрсенә сәламнәр әйтергә телисездер? Әлбәттә, менә сүзегезне бүлдереп, шул форсаттан файдаланып, күркемне бергә таныган, шушы радионы тыңлаган дусларыма, хезмәттәшләремә

Уңышлы көннәр сезгә.
Ә, ансы да кирәкме?
Әйе, билетны, билетны безнең татар радиосы студиясенә килеп алырсыз. Э, э, Сезнең белән элемтәгә керерләр, әгәр дә безгә WhatsApp-ка язсагыз. Әйе, радио театрда безнең антракт. Антракт.
Килеп алырсыз. Килеп алырсыз.